L-alfabett Malti u l-karattri uniċi tiegħu huma simboli ewlenin tal-identità tagħna. Minkejja li llum huwa stabbilit sew u jiġi mgħallem bl-amment, L-alfabett tagħna għadda minn bosta bidliet fis-sekli dsatax u għoxrin. It-tim tagħna ltaqa' ma' Doctor Olvin Vella sabiex jitkixxef aktar dwar alfabeti Maltin tal-imgħoddi.
L-ewwel alfabetti bil-Malti bdew jitfaċċaw fis-seklu tmintax. Fis-seklu tmintax, jiġifieri fl-1750, beda jkollna l-ewwel kittieba Maltin li bdew jinteressaw ruħhom fuq il-miġja ta' San Pawl. in-natura tal-gżejjer tagħna, il-lingwa, u l-kultura tagħna b'mod ġenerali, l-arkeoloġija, pereżempju. Il-Malti kien wieħed minn dawn l-elementi li kien jagħtina identità. U allura nibdew insibu fis-seklu tmintax nies bħal De Soldanis, Vassalli, Patri Pelaġju, Injazju Saverju Mifsud, li kollha kienu jgħidu xi ħaġa fuq il-lingwa. Kull awtur kien jikteb bl-alfabet differenti tiegħu. Interessanti li l-ewwel President tal-Għaqda ta' Kittieba tal-Malti, illum l-Akkademja, Ġużè M. Muscat Azzopardi, tant kien qata' qalbu b'dil-biċċa xogħol tal-alfabetti, li darba minnhom saħansitra ppropona li kien lest joħroġ antoloġija ta' stejjer qosra ta' awturi differenti u jħalli lil kull awtur juża alfabet differenti. Kieku ħareġ, forsi kien ikun l-isbaħ ktieb għall-kolletturi tal-Militenzja. L-alfabett Malti ried isolvi problema kif se jirrappreżenta ħsejjes tipikament Għarbin bħal ħ u l-q li jinsabu fl-Għarbi u allura fil-Malti imma ma jinsabux fit-Taljan. l-aktar lingwa barranija popolari dak iż-żmien, qegħdin nitkellmu fil-perjodu ta' bejn il-gwerer. U allura ħarġu bl-idea dawn il-kittieba ewlenin tagħna li l-ħoss tal-ħe jirrappreżentawh permezz ta' sink fuq ras il-ħe. Ittra li la t-Taljan ma kellu bis-sink u lanqas l-Ingliż. Minħabba li t-Taljan għall-ħoss ke Kien juża l-ittra ċe bla tikka, imma mbagħad kien jagħmel CH jew inkella CI jew CE biex juri d-differenza bejn ke u ce, ke cosa, CHE spazju COSA. Ħarġu bl-idea inġenjuża li jagħżlu ċ-ce mill-ke billi waħda jagħmlulha ce bit-tikka u l-oħra ke. Tgħiduli t-tikka għalfejn għamluha? Għamluha biex żgur jagħżluha mill-kitba Taljana għax li kieku ħallewha txejn mingħajr tikka, jista' jkun li kienu jħalltuha ma' tat-Taljan l-istudenti fl-iskejjel tagħna. Il-Malti għandu bosta ittri ta' l-alfabett li huma tipikament tagħna. Iż-żeta bit-tikka, il-ħe b'ras maqtugħa, iċ-ċe bit-tikka. Tkun imsiefer u tara dawn l-ittri Tagħraf mill-ewwel il-Malti. Jiena ġrali, kont fl-Ewropa tal-Lvant u nara karozza tal-linja għaddejja b'reklam fuq Malta u kellu xi kelma. U tieħu pjaċir dak il-ħin. L-alfabett huwa s-simbolu tal-lingwa. Għalhekk il-Maltin, anki dawk li ma jafux jiktbu l-għajn, jiddefendu l-għajn fil-Malti għax saret xi ħaġa ikbar minn ittra ta' alfabett. L-għajn, għalina, hija s-simbolu tal-ilsien tagħna. L-Akkademja tal-Malti f'għeluq iċ-ċentinarju tagħha għadha kemm ħarġet ktieb li se jitqassam lill-istudjużi kollha tal-Malti u lill-istudenti tal-Università li jispjegalhom kif jużaw l-alfabeti l-qodma jekk huma jridu jikkupjaw xi dokument qadim. Dana qbadna kull ittra li kienu jiktbu biha fid-dokumenti. U iddiżinjajnieha mill-ġdid li biex inkun nistgħu nużawha bil-computer. Qed jitqassam b'xejn dan il-ktieb. U interessanti tibda tinnota x'kienu dawn l-ittri differenti. Per eżempju, ke bid-denb minn taħt. Il-he denb ieħor fuq, qisu ċoff. Il-ħoss tax-xe rrappreżentat bl-ittra se u tliet tikek fuqha. Kien hemm ħafna alfabetti sbieħ. Fosthom kien hemm alfabetti li jużaw taħlita ta' ittri li nsibu fit-Taljan ma' ittri li nsibu fl-Għarbi. U allura kelma bħal jagħmel issibha miktuba jeqa' kif niktbuha aħna. L-għajn Għarbija qisha n-numru tlieta bil-maqlub.